Helo a croeso i chi yma i'r gweminar heddiw. Uh, yma fo fi mae Howell. Smae Howell? Smae Gwen, ti'n iawn? Iawn, diolch. Ti'n oce? I da, sni, diolch.
Da iawn.
Uh, gobeithio bod chi gyd adra yn uh, cadw'n iawn. Da ni yn mynd i fod yn trafod dysgu byw a ffrydio byw efo chi heddiw. So da ni'n mynd i gychwyn drwy drafod uh, canllawiau diweddara Um, da ni wedyn wedi edrych ar lle allwch chi gael cyngor neu, neu gwybodaeth ar sut i ddefnyddio um, Microsoft Teams neu Google Meet, pe bynnag blatfform da chi'n defnyddio i gynnal eich sesiwn a byw. A da ni wedyn wedi symud ymlaen i edrych ar rhannu enghreifftiau hefo chi o wahanol ddulliau allwch chi ddefnyddio er mwyn cyflwyno. Um, so mae cyflwyno yn ystod sesiynau byw yn brofiad gymharol newydd i bawb wan. sut allwch chi dynnu'r pwysau oddi ar chi'ch oddi arnoch chi'ch hun? Sut allwch chi um, sicrhau bod y plant yn cael ei ysgogi a bod pethau'n ffres ac yn newydd yn o'i hyd? So, da ni'n mynd i rannu chydig o syniadau efo chi. Um, dwi'n mynd i rannu sgrin efo chi. So, chi'n bod yn amyneddgar fo fi am eiliad. Reit, mi ddylsach chi allu gweld sgrin hwb wan. So tudalen ffrydio byw ydy hwn ar hwb. Mi na ni roed y link i'r dudalen yma yn disgrifiad y fideo. Os ydych chi edrych, edrychwch o dan y fideo, nech chi weld yr, y links yma i gyd. Dwi'n mynd i gychwyn drwy glicio'r canllawiau ffrydio byw. Wel, os da chi wedi darllen y cynllawiau yma yn y gorffennol, um, sicrhewch bod chi yn darllen nhw eto, oherwydd mae yr cynllawiau yma yn cael eu diweddaru a'i haddasu yn rheolaidd. Mae'r addasiad dwytha wedi cael ei ryddhau ar y seithfed o Ionawr. So mae yna fymryn o newidiadau yma, mae'n bwysig bod chi'n ymgyfarwyddo hefo nhw. Os lyciwch chi, dyma'ch Beibiwch chi ŵan dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Mae hwn yn nodi'n union beth ydych chi yn cael wneud a beth ydych chi ddim yn cael wneud mewn perthynas efo ffrydio byw. Wan te mae yna adrannau andros o ddefnyddiol yma. Um, prif egwyddorion, hwn adran bwysig, yn nodi wan, dyma'r prif egwyddorion fel sef chi'n ymwybodol ohonyn nhw, rhyw fath o'r prif ystyriaethau, pethau fel sef chi'n ystyried, dwi'n sôn yn fan hyn wan am uh, bethau fel lleoliad, camera, sain, sut mae plant yn gallu cyfathrebu efo chi, uh, ydy plant yn gorfod troi camera ymlaen, camera i ffwrdd, ydy plant yn gorfod bod ar mute, sut mae plant yn gallu gofyn cwestiynau wrthoch chi fel, fel yr athro, sut ydych chi'n gallu gofyn cwestiynau wrth y plant. Mae yna lot o bethau i'w ystyried, mae'n bwysig bod chi'n darllen um, yr adran yma i sicrhau bod chi yn, yn cadw at, cadw o fewn cynllawiau yma. Mae'n un adran arall sy'n andros o ddefnyddiol, sef y cwestiynau cyffredin. Udo rwy'n rhyw dro, mewn perthynas efo ffrydio byw, expect the unexpected. da chi'n gallu rheoli beth sy'n digwydd o'ch ochr chi, da chi'n methu rheoli bob tro beth sy'n digwydd pen arall. Wedyn, mae'n bwysig bod chi'n ymwybodol o be fysa'n gallu digwydd, a hefyd o sut da chi'n delio hefo sefyllfaoedd fel maen nhw'n codi. Y gobaith ydy, fydd na'm byd yn codi yn ystod y cyfnod yma, ond os oes rhywbeth yn digwydd, Ydach chi'n gwybod sut mae delio ac ymateb i'r sefyllfa yna? Be sydd gennych chi'n fan hyn yn yr atodiadau neu yn yr cwestiynau cyffredin ydy nifer o um, awgrymiadau sut allwch chi baratoi ar gyfer y math yma o, o sefyllfaoedd. Er enghraifft, um, mae yna ddysgwr yn rhannu beth amhriodol ar y sgrin, be ddylswn i'n wneud? Cyn i chi fynd ati i ddechrau ffrydio byw, mae rhaid chi fod yn berffaith hyderus ac yn berffaith hapus bod chi'n gallu delio hefo y math yma o sefyllfa wrth iddyn nhw godi. So fel dwi'n dweud, mae'n bwysig bod chi a pob athro ac athrawes arall yn eich ysgol chi'n ymwybodol ac yn hapus hefo'r canllawiau yma. Um, fel dwi'n dweud, hwn sy'n gosod y ffiniau, hwn sy'n cadw chi'n saff, um, a mae'n bwysig bod chi'n gweithredu oddi fewn yr canllawiau yma. So yn ôl wan i'r dudalen yma. Mae yna ddau fotwm arall ar y sgrin yma, sef Microsoft Teams a Google Meet. Dyma'r ddau blatfform mwyaf poblogaidd um, a dyma'r ddau blatfform sy'n cael ei awgrymu gan Llywodraeth Cymru ar gyfer eich sesiynau byw chi. Os ydych chi newydd i ddefnyddio Teams neu i ddefnyddio Meet, dyma lle ydych chi'n mynd i gychwyn i hel eich gwybodaeth ac i ddysgu am sut i ddefnyddio y platfform. Neu hyd yn oed os ydych chi'n brofiadol ac wedi cychwyn um, ar sesiynau dysgu byw, mae le i chi fynd i atgyfnerthu'ch dealltwriaeth ac i sicrhau bod beth ydych chi'n gwneud yn cyd-fynd uh, hefo'r canllawiau sydd wedi cael ei osod gan y Llywodraeth. Felly, ni glicio ar Microsoft Teams i gychwyn. Be sydd gynnwch chi yma ydy cyfres eitha hir o gwestiynau cyffredin. Er enghraifft, sut dwi'n trefnu digwyddiad byw? So os dwi'n methu trefnu fo, wnaeth o byth ddigwydd. Felly dwi'n glicio ar hwn a beth sydd gennau ydy atab. Mae gennau cyfarwyddiadau, mae gennau ddolenni i fynd allan i, i lefydd gwahanol i ddysgu sy'n gwneud hyn. Uh, sut mae cychwyn neu dechrau gwers? Mae wybodaeth yn fan hyn. Uh, sut dwi'n caniatau ddysgwyr rhannu, sut mae, sut mae dysgwyr i fod i ofyn cwestiynau yn ystod y wers, codi llaw, hwn gallu gofyn yn y chat ac yn y blaen. Sut ydyn recordio gwers? Felly mae yna blant yn eich dosbarth chi sydd ddim yn mynd i allu ymuno hefo gwersi byw, oherwydd efallai bod nhw'n un o dri o blant, mae yna un cyfrifiadur yn y cartra, um, dwy wers yn cychwyn am hanner awr wedi naw, felly dim pawb sy'n deallu ymuno hefo chi, ond da chi eisiau sicrhau bod y gwersi yma ar gael iddyn nhw allu gwylio'n ôl. Felly mae'n gyfarwyddiadau yn fan hyn os ydy'n wneud hynny. Mae bwysig bod chi'n ymwybodol o'r holl bethau yma. Mae'n bwysig bod chi wedi darllen y dudalen yma cyn bod chi'n cychwyn ar ddysgu byw. Oherwydd da chi eisiau gallu gwybod o'n felly sut ydw i yn gwneud y pethau yma, sut ydw i'n dileu dysgwr. Os rhywbeth yn digwydd, mae rhywun yn ymddyn yn amrhiodol, da chi eisiau dileu rhywun o'r wers, da chi angen gwybod sy'n mae'n gwneud hynny, um, a da chi'n eisiau gorau disgwyl 5 munud i fynd i chwilio amdan hyn, da chi eisiau gwybod o flaen llaw, da chi eisiau bod yn gyfarwydd efo'r cyfarwyddiadau. Lle'r un egwyddor yn union efo Google Meet, mae gennych chi gyfres o gwestiynau sut dwi'n gallu gweld pwy sydd wedi ymuno, sut dwi'n diffodd y sain, neu sut dwi'n diffodd sain y dysgwyr. So math o bethau ymarferol ydy hein, pethau sy'n angen i chi fod yn ei ystyried a pethau ydych chi angen bod yn hyderus ac yn gwybod sut i gwneud nhw um, cyn i chi fynd ati. Felly, fel dwi'n dwi, dwi dweud, mae'r links uh, i'r dudalen yma wedi rhannu yn y disgrifiad o dan y fideo os ydych chi eisiau mynd i chwilio am y math yma bethau. Felly dwi am stopio rhannu'r sgrin wan. Um, a dwi am roi chi drosodd at Hywel. Diolch yn fawr Gwion. Ia, felly mae Gwion yn wedi dangos chi fan e'r canllawiau a hefyd sut i wneud wahanol bethau o fewn Google um, Meet ac Microsoft Teams. Dwi'n mynd i uh, ddangos ambell i syniad dwan, be fedrwch chi ddefnyddio er mwyn um, gwneud y cyflwyniadau neu gwneud yr sesiynau yna chydig bach mwy diddorol o bosib, a hefyd i dynnu y pwysau oddi wrthoch chi fe os ydych chi yn um, os ydych chi, os ydych chi yn cyflwyno yn fyw. Felly, um, tri peth dwi'n mynd i siarad amdano fo, um, a mae'r pethau yma ar gael ar um, hwb am ddim. Felly, y peth gyntaf ydy Flipgrid. Fi'n siŵr bod chi wedi bod yn defnyddio Flipgrid o'r blaen. Os ydych chi ddim, nhw'n i siarad chydig bach am hynny wedyn yy er mwyn cyfeirio chi i'r lle cywir. Efo Flipgrid mae e 'di newid ŵan, mae 'na um, feature bach newydd arno fo, um, o'r enw um, Flipgrid Shorts, sy'n galluogi chi i greu fideo syml, a dos dim rhaid yr efo allan i'r plant, ydych chi just, um, a, a, a disgwyl ymetebiad yn syth, ydych chi just defnyddio fo fel fideo mewn ffordd. Hefyd, um, dyn wedi siarad am um, Adobe Spark Video, mae hwnna'n beth newydd ar y hwb uh, ers mis, well, mis mawrth dda. a hefyd um, Screencastify. Lot o ysgolion yn defnyddio Screencastify. Um, dwi eisiau gwneud syniad gyda chi'n gallu ddefnyddio ar gyfer Screencastify. Felly, na i rannu sgrin efo chi er mwyn i fi gael dangos yn iawn yn hytrach efo fi'n siarad. Um, felly, Mae hyn yn broses sy'n mynd i gymryd dipyn o amser oherwydd dwi angen rhoi yr sain ymlaen i chi hefyd. Felly gobeithio fydd popeth yn gweithio. Dwi'n meddwl y cyntaf dwi'n mynd i ddangos ydy... Dyma ni, flip cryth i hwn. Felly, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin yma wan, mae posib creu um, fatha emojis neu rhoi stickers o flaen eich, eich gwyneb er mwyn ysgogi'r plant de. Lle mae posib yn hynna o flaen llaw, lle di hwn ddim yn gallu, sy'n rhaid i hwn fod yn fyw o gwbl, mae hwn yn gallu mynd allan, um, wedi cael ei recordio'n barod. A hefyd, y peth gorau am hynny ydy, wedi, dwch gennych chi blant sydd ddim yn gallu bod yna ar yr adeg yna, ydych chi jyst yrru'r link allan nhw hefyd. Mae hynny'n wir am y tri um, y ddalwedd yn gyda'n chi heddiw. Felly dyma beth mae Flipgrid yn gallu gwneud. Helo!
Gobeithio eich bod yn iawn ac wedi mwynhau'r cyflwyniad. Dim ond un ffordd ohone o geisio ennyn diddordeb y plant drwy ddefnyddio technoleg ddigidol. Dyma un arall. Rwyf wedi neidio yn ôl mewn amser i'r chwech degau trwy ddefnyddio emojis a recordio fy hun ar ddarn o feddalwedd o'r enw Flipgrid, sy'n hollol rhad ac am ddim i bob disgybl a'r aelod o staff ledled Cymru. Yn ystod y cyflwyniad byr hwn, byddaf yn dangos be arall sydd ar gael trwy ddefnyddio Hwb, a byddaf yn edrych ychydig mwy manwl ar Google Classroom. sy'n prysur dod y platfform mae rhan fwyaf ysgolion Cymru yn ei ddefnyddio i rannu gwaith gyda disgyblion. Felly fysa chi wedi gallu defnyddio sgrin tebyg i hynny neu fideo tebyg hynny er mwyn ysgogi'r plant felly uh, am ei gwaith nhw. Um, dwi wedi awydd gwio os yw o'n gallu rhoi di fawd i fyny, mae'n y gwir sy'n gallu clywed hwnna yw Iawn, gret, gallu clywed hwnna. Felly, a'i ymlaen o'n i'r um, fideo nesaf. A yr un yma ydy Adobe Spark fideo. Felly, jyst aros i fi gael hwn i fyny gyntaf. Gobeithio fydd o'n gweithio rwan. Clicio botwm. Dyma ni. Felly, na i chwarae'r fideo er mwyn i chi gael gweld be ydy Adobe Spark fideo, beth sy'n posib gwneud. Dyma ni. Felly, i gario mlaen hefo'r thema o'r chwechdegau, mi aia chi rwan ar Magical Mystery Tour o'r holl bethau fyndwn ni edrych arno yn ystod y cyflwyniad. Mi wnawn ni edrych ar Google Drive, sef y cerbyd sydd yn gyrru'r apiau yn ogystal â Google Classroom, Cawn gipolwg ar Google Docs i weld pa mor debyg ydi o i gymharu â Microsoft Word. Mi fyddwn hefyd yn edrych ar Google Sheets a Google Slides. Felly, dyma lle mae o gyd yn dod at ei gilydd, Google Classroom. Mi fyddwn edrych ar sut mae Google Classroom yn helpu llif gwaith o fewn yr ysgol, yn ogystal â sut mae'n gweithio hefo apiau a Google Drive. Mi fyddwn hefyd yn edrych ar sgrin Castify, sef add-on ar Google Chrome a fydd yn eu cyflwyno ar sgrin ychydig bach haws. Ac i orffen, mi fyddwn yn gosod cas. Felly, fel ych chi'n gweld yma yn yr clip fideo yna, um, wel, fideo oedd o'n dda, ond mewn ffordd, cyfres o lyniau oedd o wedi cael ei osod mewn fideo. A wedyn, wrth osod y lluniau, sgwrdd ydych chwi. Dyna welliant, sgwrdd ydych chwi. Felly, wrth um, osod y lluniau yn ei trefn, a wedyn rhoi eich llais dros hwnna wedyn, a wedyn mae'n recordio cyfres o lyniau at ei gilydd i greu fideo. Felly, so hwnna eto yn, yn ffordd o gyflwyno ac ysgogi'r plant. Felly, be nes i fan o dod â lot o logos i fewn, mae hwnna'n byw o fewn y Dolby Spark fideo ei hun, fe dwi'n rhaid i chi chwilio am hynna, A hefyd, lot o luniau wedyn byw o fewn Adobe Spark um, fideo. Lle ydych chi ddefnyddio heina um, yn syth, a mae'n ma ffordd eitha hawdd. Os ydych chi'n neud um, PowerPoint, fe ydych chi'n neud Adobe Spark fideo, mae hynny yn sicr i chi. Felly, yr, yr meddalwedd ola yna, os ydych chi, ydy Screencastify. Um, felly, na i just rhannu'n sgrin eto. A beth dwi wedi gwneud yn yma ydy, chwod, um, fel mae athrawon wedi gwneud dros y blynyddoedd, maen nhw yn defnyddio PowerPoint ac yn wedyn cyflwyno efo'r PowerPoint tu ôl iddyn nhw. Ond be dwi wedi gwneud yfan ydy dwi wedi rhoi y PowerPoint i fyny a siarad dros y PowerPoint yn defnyddio Screencastify. Felly, na i wedi chwilio amdano i chi fan. Gobeithio fydd o'n gweithio ac yn rhannu ei sain hefyd. Felly, dyma fo. Helo blant, gobeithio eich bod yn iawn. Um, fel ydych chi'n gwybod yn barod, mi ydym ni rwan yn gwneud gwaith ar y 60au. Dyn ni hefyd wedi bod yn edrych ar fandiau oedd yn boblogaidd yn ystod y 60au. A un o'r bandiau yna, wrth gwrs, oedd y Beatles. A mi nath y Beatles ysgrifennu can ar enw Yesterday. a'r geiriau neu'r lyrics fel mae pobl yn ddweud o ydy Yesterday, all my troubles seem so far away, now it looks as though they're here to stay, oh I believe in yesterday. Be dwi eisiau i chi wneud, dwi eisiau chi edrych ar y geiriau yma a meddwl, dwi eisiau chi ysgrifennu geiriau newydd i'r gan yna, ac yn lle edrych yn ôl ar yesterday, dwi eisiau chi edrych yn ôl i'r 60au a meddwl Be oedd raid i bobl wneud yn ystod y chwedegau does dim rhaid i gwneud rwan felly dwi eisiau chi fod yn gwglo, dwi eisiau chi edrych ar wybodaeth yn, yn edrych ar be oedd bobl yn wneud yn ôl yn y chwedegau wrach bod dim rhaid iddyn nhw wneud erbyn rwan. Felly wrth wneud y gwaith yma ydyn ni hefyd yn dod i dysgu chydig bach mwy ar sut oedd pethau yn ôl yn y chwedegau. Felly dwi'n edrych ymlaen i, i, i edrych ar eich ymatebion chi. Uh, dwi wedi osod gwaith yn Google Classroom a wedyn mi fyddai wedyn yn gosod um, unrhyw adborth i chi ar Screen Casterboy hefyd er mwyn chi gael edrych yn ôl dros eich gwaith. Felly, pob hwyl i chi, a mwynhewch gwrando ar Yesterday. Felly dyna yr er ola o'r tri, a Screen Castify hwnna, ac um, Gwion, sgyn ti rhywbeth i ychwanegu um, ynglyn â'r tri neu oedd ti'n nôl i fewn i'r sgrin fan hyn hon? Um, na, dim byd ychwanegu. Um, mae hwyl wedi dangos enghreifftiau chi fanna fan o beth sy'n dweud yr end product. A dwi'n siŵr beth sy'n chi ddiddordeb hwan ydy gweld sut allwch chi fynd ati wneud o. Uh, da ni'n mynd i ddangos chi sut i wneud hynna yn y fideo yma, nid ni yma am ormod amser. Be dwi'n mynd i wneud wan, dwi'n rhannu'n sgrin hefo chi. Uh, dwi'n mynd i ddangos chi lle allwch chi fynd i ddod o hyd i gefnogaeth a cyrsiau, tutorials ac ati ar sut i wneud be mae Hywel newydd angos i chi. So, ti'n gweld hwnna wan, Hywel? Ynddo, yn gweld hwnna, ynddo.
Reit, mae'r adnoddau mae i gyd wedi cael eu cadw ar ganolfan cefnogaeth gwe. Dwi'n siŵr bod chi bellach yn ymwybodol ac yn defnyddio hon yn eitha rheolaidd. Dych chi eisiau mynd i safle gwe gogledd.cymru, newch chi weld y ganolfan gefnogaeth ar y top. So chi sgrol y lawr ychydig, newch chi weld teil sy'n dweud dysgu digidol. So dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A wan dwi'n gweld teil sy'n dweud hyfforddiant ar-lein. So dwi'n mynd i glicio ar hwn. Be sydd gennych chi'n fan hyn ydy cyfres o wahanol gyrsiau ar-lein. So mae hyn yn beth ni'n galw'n cyrsiau uh, self-paced, so mae gewch chi fynd drwy hyn ar eich liwt eich hunan, um, ar unrhyw amser sy'n gyfleus i chi, er enghraifft neu glicio'r Flipgrid. O fewn Flipgrid mae gennym ni ddau gwrs. Cwrs cychwynnol, os ydych chi'n cychwyn o'r cychwyn cyntaf, dyma lle ydych chi'n mynd, neu os ydych chi yn defnyddio Flipgrid yn barod o eisiau um, gwella'ch sgiliau neu eisiau dysgu mwy am y nodweddion mwy um, estynedig o Flipgrid, neu allwch chi fynd i fan hyn. Mae'r cyrsau yn wbath rhwng hanner awr a 40 munud o, o, o hyd, a maen nhw uh, wedi cael eu creu allan o fideo, so da chi'n gwylio fideo, da chi wedyn yn cael tasg ymarferol, da chi'n mynd i wneud y dasg yna i gael ymarfer dynwydd ar sgil, wedyn gwylio'r fideo nesaf, wedyn wneud y dasg ymarferol, ymarferol nesaf ac yn y blaen. Ga'r diwedd, um, mae yna um, quiz neu rhywbeth o brawf, jyst i chi'ch hun gael profi bod chi wedi dysgu beth ydych chi angen o'n cyn symud ymlaen. Un na i ddechrau defnyddio fo neu symud ymlaen i'r cwrs uh, nesaf, i'r lefel nesaf. Wedyn mae hein yma, a os newch chi fynd ar un Flipgrid, newch chi weld yn union beth mae Howell newydd wneud er mwyn creu y fideo, uh, yr un Magical Mystery Tour oedd yr un Flipgrid Naci, sori. Yr fideo cyntaf y Flipgrid lle oedd Howell yn gwisgo wig glas. Os ydych chi eisiau creu math yna o beth, dyma lle ydych chi'n mynd. Um, mae yna un yma ar gyfer Adobe Spark. So hwn oedd yr uh, Magical Mystery Tour hefo'r hefo bus. A wedyn mi allwch chi sgrol o lawr a mi allwch chi fynd i Adobe Spark fideo. Mae hwn yn fyrrach, os dwi'n cofyn iawn, rhyw chwarter awr i munud i'r cwrs yma. Um, a fel mae Howell yn dweud, os allwch chi greu PowerPoint. Da chi'n hyderus yn creu PowerPoint wan, mae y bron uh, yn garantid bron y bod bod chi'n wedi allu mynd ati greu spark fideo. Chos yr unig beth ydy fideo ydy cyfres o lyniau wedi osod un sleid ar ôl y llall. Da chi'n deud, eisiau'r sleid yma chwarae am 5 eiliad, sleid yma am 4 eiliad. Da chi'n clicio ar y botwm record, da chi'n recordio'ch llais yn siarad drosto fo. Um, newch chi weld, mae ddipyn haws na sa chi'n meddwl ydi o i greu Adobe Spark Video. A'r trydydd peth oedd hywel ddangos oedd um, Screencastify. Mi allwch chi ffeindio Screencastify drwy fynd i Google, os mae'n gynnyrch sy'n gweithio hefo Google, a mae Screencastify wedi i storio'n fan hyn yn y Google Classroom canolradd. So os da chi eisiau dysgu sut mae defnyddio sgrin Castify, recordio sgrin, neu PowerPoint yn y cefndir, siarad dros dyfo ac yn y blaen, dyma lle da chi'n mynd. Um, a stopio rannu sgrin o'n. Felly dyna chi lle mae'r gefnogaeth. Mae'r link i'r adnoddau ar ganolfan gefnogaeth o dan y fideo. Os drychwch yn, yr, yn y sylwadau o dan y fideo neu yn y disgrifiad. Fel ydydd rwy'n rhyw dro, variety is the spice of life. Uh, felly, yn lle bod chi'n defnyddio'r un arddull bob tro, Da ni wedi cyflwyno tri peth, tri ffordd gwahanol i chi wan i fynd ati i gyflwyno eich gwersi. Um, a beth sy'n dda, dim mae hyn y stwff fysa'n ddefnyddiol i chi, hyd yn oed ar ôl i, i chi fynd yn ôl i ddysgu gwyneb i wyneb ar ôl i'r pandemig yma basio. Mae nhw stwff sy'n arfer dda o ddydd i ddydd wrth chi baratoi a cynllunio eich gwersi. Um, so fel dwi'n dweud, so ddim un ffordd sy'n well na'n gilydd,